Ko Ruamoko e toa ki te pakanga, te toa manaaki tiaki i wana whanau hapu, you know, te kaitiaki o te, i roto i enei rau, te Western Boundary me ki, mai Opape, ia marae rohotu, tae atu ki te rohe o Te Upokorehe, mahi kanga, mahi riwai, mahi kumara, me tana. Whitu, whitu ana poti, nga trading ships, ne? Ko ia tera e tukuna atu i wana kai ki Tawahi, ki Ahitereiria, ki Tamaki, ki, ki hea? Eke noa.
Kei te kimi tonu matou mo tetahi whakaahua, karekau he whakaahua, tetahi wa i haere mai te Karauna ki konei, me o ratou kairangahau. Koira taku tono ki a ratou, tana pātai ki a rātou, mēnā kai a rātou tētahi whakaahua, ka mōhio rātou kei hea he whakaahua, homai koa ki a mātou te whānau. Nā te mea, kare mātou e mōhio he aha tōna āhua. E rua ōna tamariki kei muri i tana hōiho, ā, ko Tāpae tētahi, tērā pea nō te mea ko ia te pēpē o te whānau i tērā wā. Ka haramai mā runga hōiho mai i Maraerohotu ki roto i te tāone ki te kite he aha ngā whakanekeneke e pā ana ki a Volkner. Ka tae ia ki reira, ka wānanga rātou nā rangatira o Te Whakatōhea. Ka āe tētahi ki te kōhurutia, ka kao ētahi. I runga i tērā āhuatanga, kāre a Mokomoko i whakaae, ka haere ia, ka hoki atu ia ki te kainga. Ko tētahi ko Te Wēpiha, Roaroa rāua e pakanga ana mō tēnei mea te whenua. Engari nā Wēpiha i mea atu, nāna te taura i kōhurutia te wākana, nā Mokomoko te taura, tana taura hōiho. me tana mōhio o kia mokomoko māku e haere kia mutu ēnei mahi kino ki tōku iwi. So i haere a Mokomoko ki ngā ngā Pākehā me tā rātou e kī atu surrender and this will stop i mea wana waewae ngā ngā mekameka ngā shackles me kī i kawe atu ki te tiriti Matua o Ōpōtiki, kia kite ai te iwi katoa, nā wai te hē, nā mokomoko. Koinā te ingoa taku kuia, Te Mamairangi, nā tērā rangi.
Waru karaka i te ata, ka here i a ia, mauheretia i ngā shackles. I kawea rāua ki a Horomona rāua ko Mokomoko. Ki Mautini, ki te wāhi tū ai kia kia tāronatia. E kore a Mokomoko i mate, ngā wārana, ka kukume i ana waewae kia whati te kaki. Ana e mau ētahi tēnei ingoa a Iriora e pupuri nei i te oranga. I ora tonu te kraua i Hemanawa. Ana ka mau taku kuia i taua ingoa rā. Te ingoa o taku kuia ko te Hemanawa. Whai muri i te kōhurutanga, kai te pēhea te whānau i ēnei rangi? Tahi rau rima tekau mā iwa tau i tēnei tau, he ōrite mai taua wā ki tēnei rangi tonu, kei reira tonu ngā ngā mamae, ngā uauatanga, me te mōhio hoki kai te kimi oranga tonu te whānau, kai te kimi oranga i roto te Taraipiunara Waitangi, wērā āhuatanga, E hiahia ana wētahi te kawe i te kaupapa mokomoko, engari kua kore rātou haramai te kōrero ki ngā uri a mokomoko. Pērā i ngā mea ki Pōneke, ka haere te whānau ki Pōneke, ka kuhu atu te iwi ki te whare Pāremata, ka waiho ngā uri ki waho. Pērā i te te hainatia o te te whakataunga, te settlement deed, i tae atu mātou ki reira, I aukatihia mātou te kuhu atu. I tata pakanga me kī. Rua tau noa iho ki muri tēnei. Wera āhuatanga kei, koina te mamae. Te tangata matekau au kia te uira. He kerēme e kawe nei i ngā ōhākī a wā mātou kuia. Ia Hōhi, ia Mahanga, ia Tāpae, ia Kimohia. Ko tā rātou ōhākī, ko tēnei mea te exoneration, ehara a mokomoko i te tangata i kōhuru i a Te Wākana. I whiwhi pardon te whānau i te tau 1992. Hei hoatu i tēnei pardon ki te whānau, me te harikoa katoa te whānau, e!

Koinā nui ho. Ko te mekameka. He whakatuwhera arapea mō mō ngā tamariki, mō ngā mokopuna. I roto i ngā mahi mātauranga. He mea mau moni te tukuna atu i ngā scholarships, ērā tūmomo mea ki ngā uri ā-mokomoko. I te whakatika i ngā kōrero, ngā kōrero e pā ana ki ō mātou tipuna, rātou katoa. Waiho mā Mokomoko e kōrero mō Mokomoko. Kaua kē ko te Kāwana, kaua kē ko te Trust Board, waiho mā te whānau. Ko tāku noiho i roto i taku oranga hei tutuki i te ōhākī a ngā kuia.